Nilqakom għal ħames podcast tiegħi, il-podcast tal-lum jitratta l-paranormal, flimkien ħanaraw kif il-paranormal hija tiddiżinjat biex joħloq il-biża fil-bniedem.
Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tiegħi. Inti għandek storja affaxxinanti milli qed li naqra fuq fuq. Tista' tgħidli eżatt kif bdiet din l-istorja?

Għedtlu warajt, għedtlu x'karozza għandek jiena? Qalli, għalli van Skoda. U morna niltaqgħu miegħu hemmhekk. U rajnieh dar raġel u waqafna. Qalilna, eh, rajnieh jaqsam faċċata aħna u qsamna warah. Rajnieh jiftaħ bieb. Għad li hawn. Il-mara. Tila, mhux hawn ġabna jiena ta' fejn naf. Fetaħ il-bieb u xel switch, xel il-bozza. Għad li madu fi kemm u kira hawnhekk. faċċata u mwaqqgħa kollha l-ħajt, bieb bil-kelb mistu jinfetaħ, u dħalna aħna ġo d-dar. Volderi ma laqakx, ma laqakomx il-post. Le, l-mara mill-ewwel ma laqat, ma laqaħiex, imma jiena bdejt inġennina biex indurulha u hekk, għax kera rħisa għal kerajt li hawn illum, bħala kera jiena li rajtu wirt, fimni? U dħalna fih u hekk u beda jdawwarna mbagħad id-dar il-mara qalet lilna mhux jogħġobni Għad li jien mhux jogħġobni, għad li fil-każ duru, għad li mbagħad nara jien, għad li jiena dik nista' ngħidlek, għad li rranġahhuli kollu, għad li mbagħad fil-każ jien niġi ngħix fih. Għad l-orret, għamorna nagħmlu l-kuntratt tiegħu dal-post aħna. Wara jisu ġimgħa għamilna l-kuntratt u hekk u dħalt fih jien waħdi. Għax il-mara għad li jiena jien mhux ġejġu fih, mhux qed irranġahhuli mqar, għad li tagħmel bib ta' barra sod, għad li kollox sew, għad li ċċetta l-galerija tagħmilhuli, Għax fuq kellu bejt bla ċint. Tista' jitlgħulek it-tfal u jaqgħulek għal isfel. Għad l-għamilli dak il-bejt sewwa, għad li mhux kif qiegħed, għad li zokk tal-Indja min-naħa l-oħra, għad li telgħu l-itfal jgħal jien hawn. U x'għamilt irranġajtu ġifieri qbadt tirranġa? Qbadt nirranġa fih jiena. Kont Ġanni sena fih. Jien waħd ngħix waħdi fih f'ibni. Sakemm kont waħdiena qatt ma kellna dawn il-problemi t'affarijiet, qatt, qatt, qatt, qatt kieku kont nieqaf mill-ewwel. U kif bdew mela?
Mhux ninfoq dawk l-ispejjeż kollha, fhimtni? Ballel tal-flus fih dak għamara, għax hu vojt, vojt, vojt kien. Ma x'ħin beda dal-fenomenu? Qisu wara sena, sena u nofs hekk. Sakemm kont waħdi xejn ma għidt. Malli ġiet il-mara rranġejtulha wara sena u nofs illi kemm domt, għax hu l-post kbir ħafna. Iżda kien ġo palazz kbir.
Mela għalhekk kien irħis jiġifieri biex inti peress li l-post kien kbir, il-costing kien ħajkun kbir għax hekk. Nesset nifhem. Mela, u eżattament fil-bidu, xi bdejtu tesperjenzaw intom? L-ewwel ma bdejt naqbd tara l-mara qaltli, Għat li għaw ġurdin, għat li u prova d-droga ġurdin, għat li mux it-tlalli fuq it-tarbija, għat li għat li għabba d-markat dal-ġurdin, għat li għabda l-prova, għin nibza minnom u għat li għadar bijet fil-kċina, din biqedda, jina u l-mara, u daru ġet t-sbija jiġri, bin-naħa għall-oħra. Daħal li taħt il-kabor tal-kċina. Kemm il-darba kont tara hekk dan il-ġimgħa? Kont narah ta' spiss eh, ħafna mbaqbad narah jien. Ira l-ewwel qed ħasbet lem Ġurdin il-mara anke jaseb li Ġurdin imma fejn jidħol li tħobba fan fiċċu ma sebux. Kif kien? Kif kont tara inti eżattament? Isu b'xejb ta' Ġurdin kellu mhux Ġurdin u mhux Ġurdin, mhux Ġurdin, mhux Ġurdin. X'kont tara u iżjed, x'kont qed tesperjenza? U mbagħad ngħidlek l-istorja kif kienet l-istorja li rajt tal-biża' ħafna għalija jiena, fimni, qiegħed fis-salott l-ewwel kamra li tidħol mill-bib ta' barra, qiegħed nara t-television għax għam l-ewwel kamra mill ta' salott. U kam ta' sodot kienu wisfel. U qed nisma' l-passi, qed tiela l-mara biex qed ħalli nibqa' nara dal-film. Qed nisma' l-passi tal-għajn. Nara tifel l-ewwel tiela'

Taqsam għal ġolċina u tila l fuq il-bejt u ma vera vera pressjonat minn dik biex ta' xogħol. Qatt ma sar insijek anke niftisem nistemija u kont naqbad nilbad. U
it-tfal tiegħek qed li li esperjenzaw ukoll mhm. f'dal-post. X'tip ta' affarijiet esperjenzaw? Eh, bħala it-tojs jħalluhom ġo post, eżempju, it-tifl ibda mit-tifla, kellha kam taħal pupa tħalli hawnhekk. Nillok jala l-kamra xemmurru għantinna għanna, Niġġu l-pupa ma jsibhiex hemm, issibha fl-art fil-kċina, bil-kamra llukkjata. U ħsejjes ġieli smajtu xi. U ħsejjes bil-lejl ħafna, ma dejjem fil-ħin tagħha, eh? dejjem fin-nofsija, fin-nofsija. Anke meta tidher dil-mara, għax il-mara baqgħet miegħi l-għada, għax m'hemm nitnejt ma ġietx imnut magħha, baqgħet ħdejja, tilla tagħmel xħoss, tilla xi naħil xi barra ma ngħidlek li. Fin-nofsija reġgħet l-għada, rajni qed jilgħa tiela' u tiela' warajja, wara xulxin. Minn isfel kienu jitilgħu, jaqsmu għall-ġorċina u jitilgħu t-traxx ta' fuq il-bejt. U qatt ma ġibtu xi qassis jew xi ħaġa? Le, l-mara mbagħad minn dakinhar li ratha hi għad li jiena jistgħu ma jtuni xejn għax jien ħammur ngħix għand in-nanna u spiċċajt jiena mort ngħix għand in-nanna xi fuq li rajt. Laqqas jien Ma stajt noqgħod hemm. Qed li li t-tifel iż-żgħir tiegħek esperjenza hawn, sibtuh. Kelli t-tifel, kwieta twieled, kien jgħid ġo sodda tiegħu minn dawn tal-injam, jiġifieri tifel ma setax jaqbeż mill-ġufija, għax tifel ta' tmien xhur mhux iqumlok bil-wieqfa u jaqsam jaqbeżlek l-injam. Mhux hekk, mhux hekk. Fehimtni?

Bla batri u jduq dejjem jduq fin-nofsija, dejjem hi fl-istess ħin, dejjem jduq iżverjarin fin-nofs tiegħi, nofs tiegħi dejjem jduq, dejjem jduq. Bil-multieri mkissrin, kollox imbagħad mkiss kissret l-multieri u dejjem, kalkulajt fuq il-mobile, dejjem fin-nofsija, fin-nofsija dejjem jduq. Għoqlajtlu l-multieri u xorta baqa' jduq. Kellek xi problemi bl-elettrika wkoll għedtli. O kelli problema fil-kċina, marritli darba l-bozza, biddelt il-bozza, għandi tfal ġud, Mort biex iwaħħalha l-bozza tatni xokk, xokk li rrammietni minn fuq is-sellun għal fl-art. Mibnej, il-mara qatt li tivvinta xejn twaħħal xejn bozza qatt nista' nġibu b'electrician. Ġibna l-wieħed fejn in-nanna. Ġie biddel il-bozza hu, xell is-switch u d-dawl ma xellx. Iċċekkja l-ħowder, ma xellx. Iċċekkja l-wires għax ħaseb li baba sekk li bqajna jdu ma baħ xejn. U ma sabx kaptu ta' xella ma nisma għamla xejn. Ċippina electrician ieħor, ġib xi provi jagħmel id-dawl. Għallilna ma nafx, għalla ma nafx. Għalla żur kellek daw sinjur ġu feda l-post hawnhekk, għalt lu iva kelli daw. Noħorġu minn ġol post ta' ma ġemna meta mur lejn xantinna għax bejna nibżgħu hemm Iċċamplinna f'idina jew jitfu d-dawl, u għalli mmorru aħna ġol post id-dawl ma jiġilx. In-nisa tidonna d-dawl ma jiġewna. U marri mmorru aħna d-dawl ma jiġilx. It-tifel tiegħek irrakkontali fuq xi storbju li kienu jismu l-ġirien. U mela dik oħra, dik qegħdin għand in-nanna, babba ma tlaqnieh il-post ma qanniex ngħixu hemm, imma aħna konna ħallasna xi żmien ta' qudiem

Mela, jiena u inti nafu persuna u dil-persuna għandu post fej jesperjenza affarijiet mhux normali sewwa. Inti dak iż-żmien kont tkun hemmhekk ukoll? Dak iż-żmien jiena dejjem xtaqt oġġett peress li kont ngħix waħdi. Xtaqt kelb u jiena naf li dal-bniedem jbigħ il-klieb. U qed tgħammur hemmhekk għaliex xi kelb. U mhux xajt kelb. Xajt darba kelb, għambat dal-kelb miskin ġiblu kelba miegħu. Wara ġiet mort it-tieni darba biex xajtlu kelba. Ġifiri, ġieli kont hemmhekk. Mort, mort, mella, mort, mort darba. Ġieli rakkontalek li kien jara. Mort barbecue kont inkun mur hemm fil-weekends u hekk. Ma ġieli rakkontalek xi affarijiet li kien jara jew hekk. Kien jgħid li kien jara, ma Jiena sa dak iż-żmien kont inkun waħdi ġol-post qatt ma rajt xejn fimni meta il-problema din qalgħet jien id-dar tiegħi meta ġiet il-mara qatt ma kellha l-problemi. Imma dak iż-żmien dak iż-żmien inti lilu kont tafu diġa jew le? Le kont nafu meta tlqajt mal-mara għandi. Ma fimtek.
Hekk sert nafu jiena.
Xi ħaġa xi affarijiet oħra jien naf xi esperjenzi oħra hemmhekk ġo did-dar esperjenzajt. Li tista' tiftakar. Eh, u kelli kelli problema oħra. Meta mmort biex nieħu l-affarijiet, meta mort biex nieħu l-affarijiet, id-dawl, id-dawl tal-salot fejn kont noqgħod jiena, dejjem noqgħod jiena, nara televisions, meta kont ngħix waħdi, għax anke norqod hemmhekk meta dak kien kbira, kont norqodx l-ewwel kamra meta kont ngħix waħdi, u mhux il-kmamar l-oħra, għax imut kienu l-bot. Biex naqbad li nilbes u nitlaq il-barra. Eh, il-bozza sewda f'sewda maqtuwa u tixel xorta, ma nafx in raġuni għat majta din raġuni jena. Sewda sewda maqtuwa minn kollox u xorta tixel.
Wara da kollu hekk, ma esperjenċi sejt xejn iżjed la fil-post li mort il-ġdid, xejn iżjed. La, la, la.
Kien ċertu nies qaluli moħħok kemm tista' ġġurra miegħek, dil-persuna li rajt, dil-mara li rajt imma s'issa qatt ma smajt xejn u ġiren li kievet għamilt lejli tibqa' jien biex nara b'hekk ma tiġix fin-nofsijiet bqajt ippressjonat imma qatt ma rajt xejn u qatt ma smajt xejn. X'inhu l-ħsieb tiegħek fuq dal-fenomenu inti? Jien għalija iktar ngħid Iktar minn hekk, kif fthimna jiena u l-mara, għedna jiena u l-mara, li iktar kienet xi rruħ, jew mietu hemm fil-post u difnuhom hemm, tafuhom jien naf peress li kellna l-bijet tafawhom fil-kbir, jiena u l-mara hekk iktar għedna, jew qotluhom hemm. Jiġifieri taħseb li fantasma? Jien għalija hekk ngħid fantasma, żgur.

Tista' tgħidilna daqsxejn dwar l-istorja tal-ħolma?
Mela, b'wieħed ieħor kelli naħseb 15-il sena, forsi naqra inqas, u dejjem konna nvintaw nara. Konna grupp żgħażagħ, teenagers, u fett lilna li rridu nidħlu ġo għar. Għar il-bilgu, l-ġurnata madu xem, maluq. Eh, tħanna u kif konna ġewwa ma kienx hemm fejn toħroġ iktar. So rrid nerġgħu noħorġu bil-fors mill-bokka li tħallna. U konna nisa u ġil. Kemm kontu bejwet u Forsi konna sitta Għandna xi tliet nisa u tliet subien, xi ħaġa hekk, bejwet u ieħor. Kif aħna mħeġġin nipprovaw nsibu il-way out għax kif kien ma kienx eżatt eh, straight forward biex tidħol mhux ġast talt u ħriġt. Aħna mħeġġin li nismaw ċwievet iċikċku. U konna għadna żgħar. Eh, Nisa bdejna nibżgħu bdejna nitru barra. Mbagħad Imma ħriġna u għaddiet. L-għada konna l-iskola u bdejt nirakultalhom ħolma. U f'daqqa waħda qabżet għawwa tiegħi li kienet miegħi ġifieri dak il-nhar ukoll u qaltli Għalli anka jena, u bdejna diskrivu il-da raġel, bdejna jdu raġel xieħ fi żmien ehm, kien bil-qeda fuq pultruna kellu xaru bajda bid-daqna bajda u sadattant jisna qed mhux xurxini kellu hekk kellu hekk. Ewe, eħe, eħe, Bqajna ċċassati lejn xulxin sal-lum ngħidu ma nafux x'kien għax di ħolma fuq l-istess raġel, kombinazzjoni l-istess lejl, l-għada ta' li morna ġo tal-għar u dejjem bqajna b'misterju su x'kienet qed tfisser dil-ħolma. Ħansaqsik xi domandi fuq dal-avveniment. Kellek hemm xi esperjenza bħal poltergeist, taf x'inhu poltergeist? Naf x'inhu. Sejjes u hekk. Le, kull ma smajna ħoss ta' ċwievet. Ħoss ta' ċwievet.
Ċwievet hekk jiżu tal-massa ta' ċwievet. Ikonna ehm, kien jinfet taħt x'imkien ieħor kbir li eh, Aħna ħsibna li ġej minn hemm, imma fil-verità ma kellu minn imkien minn fejn jidħol, jiġifieri anke bħala ħoss irid ikun hemm ġew, bilfors. U l-ħoss ta' ċivet mhux aħna biss smajnieh. Imma aħna dak il-ħin ħsibna li xi security ġie għalina biex jkeċċina. U intom biss kellkom, tnejn min-nies kellkom l-istess ħolma, ġifieri. Aħna biss, is-sejk l-oħrajn kellhom xi ħaġa, onestament, qatt qisna ma tkellimna magħhom, kienu. Irġiel subien. Allura qishek taf kif bdew naħsbu ħa jitqu bina u hekk dak iż-żmien konna żgħar. Imma jien u ftit tfajla l-oħra u għadha sa llum il-ġurnata għax m'ilux kont qegħda magħha u bdejna nirrakkuntaw u bdejna niftakru u bdejna ngħidu x'ġara u x'qgħadna s'issa ngħidu, jiġifieri tiftakarha sew hi wkoll għax Jirħoru, no. Ma tantx spiegajni. Mux komun, imma smajna storja oħra simili ta' dil-bicċa xol. U inti għet li kellek esperienza oħra mux l-istess bħal din, imma differenti. Naqa differenti,
Kont qiegħda fil-karozza mal-għarus tiegħi u ħawba tagħna. Konna l-għarus tiegħi quddiem u l-ħawba tagħna fuq wara. U konna għaddejjin bil-karozza u f'daqqa waħda jien mbagħad mwerża għattejt għajnejja, tu Marija Marija qed tajru. Orsi ħata, brejkja, ma kien hemm xejn, għalli ġara li rajt ġurdin. Normali li naqbad Ngħajjet jekk nara xi ħaġa. U għedtlu le le u naf li ħabba tagħna kienet tibża. U għedtilhom le le xej xej ibqa' dej. U rawni maħżuda u bdejt nipajkja għallu li x'ġara għid x'ġara. Għazmu li ġara xi ħaġa u qed ngħidilhom. Rajt tifel żgħir forsi kellu Dawk il-sitt snin ħa kien liebes qalziet blu imxammar, qmis bajda mxammra u xagħru sewda u niftakir iħares 'l isfel u jsu jilgħab saqajh. U dak il-ħin jiena bqajt xokjata, bqajt sad-dar jisni nixxejkja u wara Mort nistaqsi daqsxejn ukoll biex nara kien xem xi mewt u hekk. Riċenti ma kienieċ, ġifieri għax eh, daż-żmien kelli naħseb kelli 25 sena, ġifieri kieku naf li speċi ta' kien hemm xi ħadd miet dak iż-żmien. Ma kienu għaluli iva li kien hemm xi tifel li miet. Ehm, min u eżatt ma nafx għax qatt ma sibt nixtieq insib kieku vera nirnexxieli nixtieq insib eh, dat tifel vera minn kien wiċċu għandu niftakru sal-lum kunu f'impenġi impenġi għax jien eżatt kif kien dat tifel. Ġifieri li l-biss li kellu mhux tal-epoka. Diki jisom ħwejjeġ eh, l-uniformi l-antika Eh, tal-iskola primarja. Ġifri ma kienx ta' da' żminijiet. U kif rajtu bħala forma rajtu solida jew translucent? Eh,
split of a second, veru ftit seconds rajtu, għax kifet nili għalaq tajnejja. Eh, Pero mux ma kienx solid, imma laqas li għax mbagħad kif għaddejna minnu jisu kien jisu sparixxa. Allura Jiena li niftakar li kien mhux solid solid le, ma kienx solid, isu hekk. U dal-każ eżatt fejn seħħ?
Il-każ seħħ il-Belt, aħna u sejrin Mandraġġ taħt il-gun post. Hemm post fej normali li jiraw naqra affarijiet ukoll. Kien hemm djar ukoll, ġifieri ma neskludix li kienet hekk. Xi esperjenzi oħrek barra din kellek xi ħaġa oħra? Le, as such le ma kellix iktar. Nisma' ħafna, nħobb nisma' ma le. Nirringrazzjak tal-li ġejt għall-istedina tiegħi. Thank you ħafna.

eżatt is-sena ta' meta esperjenzajt dan l-avveniment stramb. Kont għadni żgħir fil-1966. U
l-layout tad-dar kif kien hekk?
Kien bħal isa remissa kbira, bordin, imbagħad għandek taraġ. Titellgħu naqra hekk, all right, u mbagħad kif iddur ikun wieqaf. It-tarġ naqra wieqaf. Tant hu hekk, jien qatt kont naqbad mal-ħajt jew inkella nitla' bit-terraċ hekk b'idi nitella' u kont, ara kemm kont għandi żgħir jiena. U
Il-ħin hekk x'ħin kien? Bil-lejl, filgħodu? Le, mhux filgħodu, ah, filgħodu kien. Filgħodu kien qisu qisu naħseb jiena mhux filgħodu filgħodu kien wara nofsinhar kien xi sagħtejn ta' wara nofsinhar.
Mela, u kif ġrat l-istorja zattek? Ftit qabel ma ġrat dil-bicċa xux kontet ta' għamil tiftakar? Iju, kont għatnilab insomma isfel bat nanna tila tla fuq. U tlajt insomma fuq, għat li ma taqax nanna, insomma dak iż-żmien. U dejtila u naqbat ma trax tjelek għax kont għani zaħir. U kif nagħmlu ċ-ċekk insib tifel kien kien f'jed dak iż-żmien qisu żewġ piedi u nofs, ma kienx iktar minn żewġ piedi u nofs. B'xagħru lixxa, bil-ferq, la ġenba, pulit u nadif ukoll u smart u kellu ġakketta qisha bħal dawn li kellhom il-daw ta' l-antiki. Il-ġekketta, il-buttini jew. Bħal kowt?
Jisu bl-għamla ta' kowt. U l-buttuni jaqfin fil-ġamba. X'kulur kien?
Jisu mhux navy blu, jisu fil-blu fil-gris kienet il-ġekketta niftakar sal-lum. U l-karnaġġon tiegħu x'kulur kien? Naqra kemm kemm ismar, ma kienx raġel ikraħ, Txuf li kraħx tifel taġa għax is-snin għalija tifel kien Għax jien tant u hekk għadtlu bdejt inkellmu Tu min inti somma u ma jwiġibni xejn ma kellimni xejn xejn xejn Mbagħad għedtlu nilagħbu ta' tifel li kont U ma kellimni xejn lanqas. Mbagħad ħandurek biex ngħid li nanaw tifel, jiena ħa naqbad ninżel it-taraġ. Bbuttani għal isfel u tgirbebt it-taraġ. Dak żmien, dak iż-żmien, u mbagħad Midan għanna bdittej li mur fuq ġibli xaġa u hekk, bdejt nibża. Għax imbagħad tibqa'

Sawa? Bħala hekk il-feeling ta' meta qalbek ittara xi ħassejt idejh u hekk jew ġas. Ħassejt isni xi ħaġa hekk mhux bħal bniedem bħal idejn. Xi ħaġa differenti.
Differenti.
U għarajtek dak il-filmat kont tal-BBC ta' dawk it-tfal li raw l-aljeni. Qrib ta' li rajt inti jew.
Simili naħseb tagħha Mira, ma nafx, imma ma nistax dik naqbel dik ma dik. Ma nistax ngħid li rajt jien dak iż-żmien u. Minn tpinġija differenti.
Issa, dak iż-żmien kienu jgħidu la naf kull erba' kantunieri, għas sitt kantunieri, kien ikun hemm ħares. Dak iż-żmien, issa kif kien jgħidu dak iż-żmien. Dak iż-żmien hu. Fimtessa, hekk veru ma nafx, hekk ma nafx. u u l-ħaddiela nemmen bija wkoll. L-ħaddiela kienet taqbel li ngħolqok, li kellha jgħidu seba' ieħor kienet tagħlqu. U u filgħodu min kien taqbdu kien ikun maħnuq. Filgħodu jkun maħnuq.
Dak xi ħaġa simili li smajt fuq imma. U veru. Ma nafx daqshekk fuqha.
Imma di tal-ħares interessanti. Ġifieri, ġifieri inti Inti la temmen falla, u xek. Mux ma nemmenx falla, nemmen falla, mela ma nemmenx falla. Ma li ma temmenx la mewt. Mux li nemmen, li nemmen. Mut il-bniedem jispiċċa kollox, kem bniedem bħal animali kollox, jispiċċa kollox marriħ. Ġifri mem xej wara l-mewt. Mem xej wara l-mewt għalja jien. Pero bil-ħares temmen.
Emmet mela ma nemmenx għax rajtu jien. Mux ma temmenx li ju fantazma, temmen li ju xaħġa fizika.
Nemmen, nemmen xi ħaġa. Temmen li xi ħaġa hekk tad-demm u l-laħam. Ma ma ma ċaqqas bad-demm u l-laħam. Għax ku bniedem ma jisparixxix. Dak kif għajat in-nanna u dur tekka lilu ma rajtux għax sparixxa. Fimta? Mhux bħalna laqqas. Għalejt ma, thank you ħafna tal-li ġejt għall-istedina tiegħi. Thank you inti.
Uh, I was heading to from Ormi to Aldo Moro Street. It was uh, October 2010. It was, I think, 8 o'clock. It was nearly dark. And uh, there was my brother with me also.